Luwer luwota madiki ma ca gin bino giribbe kweda, gitoro cinggi, giribo tam kweda wek an akat kwi, wek koko ma wan luwer wabedo ka kokone ma wakoko lumuku kun nongo wakok pi lwak ma megwa. pe me Acholi keken, pe me Northern Uganda keken, pe me Uganda nyo Africa keken, ento koko ma wan wabedo ka koko pi lwak ma nongo gin tye i pekki mapadi padi ma odiyo kwogi. oweko dano wa me Acholi sub region, Lango sub region, Karamoja region, Teso, Aluru region, Madi Lugwara land kacel ki jo murumo ngetwa kanyo weng gubedo ki cwak matek mada i komwa i kare ma wan watye ka timo advocacy through music. Ma wakok pi lwakwa, wabako dogwa, ma walego lutela ni lutela omyero gutel tela matir, tela ma konyo paco. An aye a spearheading, abedo lawil wer i kit me coyo wer. Wa luwer ma onongo gigoyo wer me yomcwiny keken. Wer me boro mon keken, wer me nyuto mar keken i kare ma guwinyo an awero wer ma cuko paco, awero wer ma kok pi lwakwa, akemo dwong gupu peke.

wabedo ka wero wer ma cuko cwiny lwakwa i kare me peko. Me a i kare peko kare lweny-ni o watin, waneno alokaloka mo matir pe tye. Oweko an kacel ki luwer luwota mogo wa joining politics. Watamo ni en gin ma yam wan obedo ka werone awera-ni. Kong dong wabin ki yewan wek wan bene otel lwak, pien ka dong tela bedo lakite acel latungcel, ma bene nongo jo ma wun wumiyo gen itgi pe gitye ka timo gin ma rwatte i kit me alokaloka pi kwo pa lwak, ci dong wan ma wacoyo acoya i wer-ni, wawero awera-ni, watamo ni wan dok obin. wun bene ominiwa cwak, pien wan liweng lutinowu. Ominiwa bene cwak, pien ka ineno mot, gin ma wi jii-nu pe tamo, wan macalo luwer, wiwa otamo, wacoyo, wagwoko bene ngom thuru wer, walego bene pi kuc thuru wer. Kuc tino odwogo. Meno tye i kin achievements ma wan bene watye iye kikwane nyingwa bene. Waloko pi tela marac bene mukene bene olokke kadi bed tye i level ma piny in lawer ma kitye ka oro in ni in ibino ilweny i koma in ibino ilok leb mapol i koma in ibino ipi mege wako kun en mege egini en aye an yam awero pigi an onongo alego ni mege ki wege anyira ki awobe dano madongo lutelawa ki lwak me i Acholi cub region ni eni pe lweny ni eni leko kwir ni jo mukene ni dong otemogi wa naka yam alokaloka mo madi madi pe kong dong otemo tima ma owero pi peko pa Acholi otyeko weng ca mukene nongo en tye ki idea mogo manyen i kit me yo me tela. Co luwer ma twero bino poto i koma ribo tam kweda, luwer obino konya, lwak mukene ma twero cung kweda poto i koma obino konya, an pud en an latinwu ma yam coyo wer malit tutwal ma wun bene onongo wukok kwede ki dok bene wer ma onongo wun bene wutiyo kwede me yuboyub mapol. Tin dong oo bota. Wun bene omyero wunyut lacwak. An yam amiyo olo gen itwu, adwoko gen i cwinywu kadi ka bed ni gen orwenyo i kare me lweny, i kare me kwo dyang, i kare me ngom, kitye ka manone. An bene apoyo wiwu. Eni pe daa, kono omiya bene gen, omiya cwak, luwer luwota ki lwak me i Acholi Sub-region opot i koma wek kong onen, kong okur. An bene kicwala ci ka abalo abala dong ci wuwaco ni ol oto onongo waye iri. Olo to wa nyutu gen wa yeri ci de ibal oko. Abedo ka tute pi kaka acoli wa yam labongo opic mo bene ma acoli omina. Ka in ipenyo wi inongo ni opic mo ma acoli yako omina peke. Acoli ko omi ira opic pi tyen me acel. Ki lapeny tye ni dano ni eni weng ma dong wun wuyero gi wa yero gi. Watemogi ni, I kare ma gin peya onongo opic, gin mono bene gutiyo matek pi Acholi i lain ma meggi pigi kengi? I kin jo lieni ma Acholi-nu peya omiyo itgi opic, gin bene gubiyelle pi Acholi kit ma Bosmig oyelle-ni? Kejedan-ni weng mitte gin dong gibin giwac bot Acholi ni, Ka iyera ci abiyelle piri kakana. Pa Bosmic tye self explained ni wa labongo opic mo ma Acholi omiyo ki Bosmic, Bosmic olwenyo pi ngom pa Acholi, Bosmic olwenyo pi twero pa Acholi, Bosmic olwenyo pi kwan pa Acholi, Bosmic olwenyo pi ngom ki jami mukene ni pa Acholi. Man aye lok ma tye. Jo mukene ni mono biacara gi ma gin obedo ka timone. ma onongo gin peya culo mini ki opic-ci guye ribo cene me biacara eno ki lwaki pa boss megi en cene wer ma giculo ki boss megi boss megi dok cito goyo ki wer me paro pi can pa acholi en cene wer ma kimiyo bot boss megi boss megi otimo ki advocacy pi acholi en cene wer ma kimiyo bot boss megi ki dong bute gwoko ki lutino ne bute. cito kede ka timo ki activities ma nyuto deyo i kom kaka Acholi, agito en ki i kom cene na ca-ni. Ci ka dong an abedo ka timo gin ma bene pe oketa i opic, ka an abedo ka timo gin ma bene pe omiya lim, ci ka koni wun wuketo an dong i opic, pe atwero timone ma loyo ma atimo con? Kece wun wutammere ni jo moni eni ma ka gin gitye ka timo biacaragi, Ka gin gitye ka tiyo dog ticgi ma pud peya Acholi oyerogi, pe giye ribo kadi wa alip acel ki kaka Acholi. Ento ka dong oo i kare me kwir ma dong boss mego obino ka lego kwir, ci wun Acholi dong wumito ni wiwu owil loko. i kom tute ma an atute piwu, mito ni wiwu owi loko, ma bene nongo wun wumara woko liweng, ento kipiyo wunu apiya. Wun dong wupeny jo moni ni, ni i kare ma boc mig wero wer me kuc, wero wer pi kwo dyang, wero wer pi ngom, boc mig wero wer pi twero pa acholi, boc mig wero wer pi gangwa, pi lwakwa, i kare-ni enoni, onongo wun jo mukene-ni wutamo ni ngo? Kor kwoyo Bosmik tyeko jami-ni weng ma dong okok pi kaka, olwenyo pi kaka i yo mapadi padi, otute pi kaka musically, ci dong o dong after all this while wun dong wucako wene aa? omyero pe gicwal bocmek. In lawer lawota dong giori ni ilok lok marac i koma ci acwali for the first time kong wumi it an opic wek wunen capability na, ideas manyen ma atye kwede twero kelo alokaloka. Lubanga omidowu gum, an pe abidar ki lawer mo, an pe abimon ki lawer mo, obedo coice ma megi. ka imito cito ka cungo against an, ma imito cito ka ribbe ki jo ma tye against an, meno mere obedo coice ma migi in icit itim. Ento alego ni, pe dok ingeye lacen, icak dak loko kokoni i koma ni, 'Oo, kor boss mega oburo kwona. Oo, kor boss mega otimo ngo, kor boss mega otimo ngo. Now!

ki lok lok i wii ci ka gucako loko lok i wii pe dok i lok lok koni aa boss me tye ka puro kwona boss me in i tye ka pape ki kero pa boss me ga dong eno capacity pa boss me ga dong eno dane dwong lwak ka boss me dwong calo nyig kic dwong calo nyig ngini ngini dwong calo mori ka i mito keme ki boss me ngeni in i tye ka bino ka keme ki dul dano ba Ci luwer luwota ma itwero poto i koma, imiya capot, Lubanga miti gum. Li eni bene ywekawa, yweka pa luwer ni moni bene yam obedo i kinwa kany, komedi caa-ni dong telewa ki i paliamen. In bene ka ibino, ibino ka nongo kony ki bot latela ma Kamigi ma yam obedo bene lawer niang lepi. Megewa bene yam gukok tutwal ni, 'Latinwa eni, boss mego-nu myero Lubanga okony. Wegewa, danowa i Acholi Sub-region gubedo ka kok i kare mukato angec, 'Latinwa-ni Lubanga okony, owero pi ngomwa. Latinwa-ni Lubanga okony, owero pi kuc. Latinwa-ni Lubanga okony, olwenyo piwa. Tin dong ka oo i kit me kwir, ce wun dong wucako piyo dano woko, ni wi dano owil loko jami mabeco ma an atimo itgi? Wun lubol kwir, wun aye lungol kop madit dong loyo weng! Lubanga miduwu gum. An atye ka bino ka medde ameda ki cung, Lubanga okonya lawok i nominating an. An apwoyowu wun jo mucwaka, adwoko pwoc. Mege, wan watye ka bino ka konyo omege. Wabino ka konyo Child Mothers, watye ka bino ka konyo Bulu, watye ka bino ka konyo wa co madito, Elders, watye ka bino ka konyo categories weng. Omiya cwak, ba adege layibi, wucwala ni Parliament wek an ati matek piwu, pi kaka Acholi. Aloko man pi lobona ki kakana, an apwoyo.